Y cynnig na'n dod gan y Strade. Dylid gostwng yr oed pleidleisio i 16 oed. Gawn ni ddechrau trwy droi atoch chi, Dafydd Elis Thomas, fel un sy'n dibynnu ar bleidleisiau, wrth gwrs, am eich swydd. Ble chi'n sefyll ar hyn? Dylid gostwng yr oed pleidleisio i 16? Mi, dwi ddigon hen i fod wedi cael modryb uh, oedd yn byw yn Blaen y Ffestiniog a wedyn yn y Tymbl yn Llanelli. Ac oedd hi ddim yn cael pleidleisio am bod hi'n fenyw nes oedd hi'n 30 oed. A mae hwnna yn yn oes i. Dw i'n cofio wedyn ymgyrchu i gael yr oed pleidleisio i lawr i ddeunaw, a does dim cwestiwn gen i nag ydy hi yn angenrheidiol bod pobl yn cael pleidleisio yn 16. Wedi'r cyfan, dach chi gyd â hawl i bleidleisio dros aelodau y'ch cyngor ysgol neu'ch undeb myfyrwyr yn ble dach chi'n dysgu, a'r un peth ydy o.
Gavin, um, cwestiwn pellach i chi, gan fod chi gyda ni fan hyn, Dafel Sams. Mae um, turnout ar gyfer etholiadau ar hyn o bryd, hyd yn oed yn yr oedrannau sy'n cael pedleisio dros ddeunaw, yn eisiau iawn 65 y cant i San Steffan, 42 y cant i'r cynulliad. Ond nid os gyda ni broblemau mwy i'w taclo cyn ymestyn oed pedleisio? Wel, dwi'n meddwl bod y ddau beth yn gysylltiol efo'i gilydd, achos edrychwch chi ar beth ddigwyddodd yn yr Alban yn y refferendwm yn ddiweddar ar y cyfansoddiad yn yr Alban, Fe gafodd yr effaith o greu diddordeb newydd yn y broses ddemocrataidd, a dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig iawn. A mae'n bwysig i mi ddweud hefyd bod ni wedi cael y caniatâd ar lafar yn yn yr ail dŷ yn San Steffan, oherwydd ar hyn o bryd San Steffan sydd yn sgrifennu Cyfansoddiad Cymru, nid y lle yma. Ond dwi eisiau newid hynny, dwi eisiau cael yr hawl i Gymru i wneud ei chyfansoddiad ei hun fel pob gwlad gall arall, ac mae'r hawl yna yn mynd i ddod, oherwydd diolch byth mae gyda ni ddau weinidog erbyn hyn yn y Llywodraeth yn San Steffan oedd yn arfer â bod yn eistedd fan hyn, un onyn nhw, Jenny Randerson, Rhyddfrydwr Democrataidd, yn weinidog yn Llywodraeth Cymru wedi bod, a Nick Bourne, yr Arglwydd Bourne o Aberystwyth, sydd wedi wneud Aberystwyth hyd yn oed yn fwy enwog nag oedd e o'r blaen. Yy, mae o yn weinidog, mi oedd o yn weini- mi oedd o'n arweinydd yr, yr wrthblaid, y Ceidwadwyr yn y lle hwn, a rwan mae o'n weinidog yn y Llywodraeth Glymblaid, yn chwip yn San Steffan yn yr ail du. Wedyn mae hyn i gyd yn mynd i ddigwydd. Grêt, diolch yn fawr i chi am agor y drafodaeth fyna. Fe ni'n ôl atoch chi, a croeso i chi roi unrhyw gwestiynau i Dafydd Elias Thomas, fi'n siŵr bod e'n awch i glywed beth ydych chi'n gweud, a i roed eich pwyntiau chi ar y drafodaeth hyn. Ifan, nes di ddechrau'r drafodaeth i ni drwy gynnig y gosodiad yna. Wyt ti'n credu dylen ni fod yn gostwng oed pleidleisio i 16? Yym, heb os, achos yym, mae'r Llywodraeth yn gweithio ni bod ni digon hen, uh, fel welon ni yn y fideo, bod ni digon hen i edrych ar ôl babi, bod ni digon uh, hen i lladd mewn byddin. Um, pan mae'n siwtio nhw, ni digon hen, ond wedyn pan mae pethau fel yna sy'n effeithio ni, um, wel, dylen ni fod yn gallu pleidleisio dros bethau fel yna. Yn sicr, bydde fe'n wneud yr Llywodraeth yn fwy atebol i blant sy'n 16 mlwydd oed, ac o ganlyniad, bydd ein bywydau ni'n gwella. Bydd um, addysg ar y wlad ar gyfer plant yn oedran ni sy'n um, myfyrwyr lefel A yn gwella achos bod y Llywodraeth yn gwybod os na wnewn nhw wella'n sefyllfa ni, uh, gawn nhw cic-out o'r uh, Llywodraeth.
Grêt, diolch yn fawr i ti am agor y drwy'r yma. Matthew, a dy bwys ti, o'n i'n gweld ti'n cytuno fyna. Ti'n cytuno felly, dylen ni fod yn gosod nhw ar pleidleisio. Rhai o bwyntiau Ifan yn uh, canu clwch gyda ti fyd? Ie, yeah, mae'r ffaith bod Ifan yn dweud fyna bod ni'n digon hen i fagu teulu, ni'n digon hen i ymuno ar fyddin. Pam da ni ddim yn digon hen i bleidleisio dros pobl i ni eisiau i redeg yn gwlad ni? I ni, falle bod yr angen i falle cael fwy o addysg yn y pwnc gwleidyddiaeth, islaw yn yr ysgol. Ni ni'n cael gwleidyddiaeth fel pwnc lefel A. Byth os nag 'yn ni'n cael e fel pwnc dygau craidd falle. Achos 'yn ni'n cael pynciau fel addysg gorfforol sydd yn graidd, ond mae pwnc fel gwleidyddiaeth yn llawer fwy'n ganolog na hynny. Felly os galw am hwnna o fewn y system addysg. Pwynt diddorol fyna, a ddyle gwleidyddiaeth fel bethau fod yn un o'r pynciau craidd. Ga i ddod i rhai ohonoch chi'n y canol fyna, Dyffryn Nantlle. Elin, be ti'n meddwl? Oeddi fe mor bwysig a Cymraeg, Saesneg a mathemateg, gwyddoniaeth? Um, yn bersonol, dwi'n gweld o mor bwysig, ond dwi'n gweld o'n hanfodol. Gan, um, Mae'r rhan fwyaf o blant oed ni, sgynnon nhw ddim synwyr cyffredin am wleidyddiaeth o gwbl. Dyn nhw'm yn gwybod os fydd- fysa nhw yn cael y siawns i bleidleisio. Sa gennyn nhw ddim syniad ble i gychwyn. Felly dwi'n meddwl fysa fo'n hanfodol, dwi'n cytuno y dylai cael gwleidyddiaeth yn y system addysg. Ble ti'n sefyll ar hyn felly? Gostwng oer pleidleisio neu beidio? Yy, ia.
O, y blaid.
Oedd hi'n sôn fan'na'n ddiddorol iawn, plant oedran ni. Ai plant i chi'n un ar bymtheg, neu chi'n oedolion erbyn hynny? Yym, swn i'm yn rhoi nitho plant nac yn oedolion. Da ni'n bobl ifanc sy'n, dach ch'mod, da ni'n datblygu rhwng yr oedran o gychwyn ysgol uwchradd ac cyn dod yn ddeunaw. Ond dwi'm yn gweld y dwy flynadd rhwng fod yn yym un ar bymtheg ac deunaw oed. Dwi'm yn gweld o'n neud lot o wahaniaeth i aeddfedrwydd ni. Lle dwi'n gweld fysa'r gostwng yr oed pleidleisio yn gneud llawer o wahaniaeth i gwleidyddiaeth Cymru. Grêt, diolch yn fawr i ti. Etholwyr, Dafydd Elis Thomas yn y blaen fan hyn. Siôn, nath e dy berswadio di, wyt ti o blaid gostwng oed pleidleisio 16? Na, dwi'm yn meddwl bod ni ddigon aeddfed rwan. Fatha, Dwi'm yn gwbod, sneb lot yn gwbo amdano fo, achos falle dyna di'r broblem fatha achos bo ni'm yn dysgu amdan wleidyddiaeth ŵan, falle sa nhw'n dod a hwnna fewn yn bwnc craidd sa'n codi diddordeb a wedyn falle meddwl gostwng a wedyn. Grêt, diolch yn fawr ati. Esyllt di roi'r law lan fan hyn. Oedd um, Rosemary Whitler yn gweud rhywbeth diddorol, competent but not confident. I chi'n competent, ond falle a diffyg hyder? Dwi'n meddwl, ond fel, 'dan ni'n astudio bac a 'dan ni'n cael ein gorfodi i ddysgu am wleidyddiaeth. Dwi'm yn meddwl bod hynna'n peth da. Ma' gorfodi pobl ifanc i ddysgu am pethau, ma' jyst am wneud i bobl golli'r diddordeb 'na. O, reit, gorfodaeth ddim yn gweithio felly, na? Dwi 'di dewis astudio'r gyfraith fel pwnc lefel A, a dwi'n teimlo bod fi'n dysgu mwy, wel, pob gwers, a dwi'n gwybod mwy na mam a dad, a mae gennym nhw'r hawl i bleidleisio ond 'sgenna i ddim, felly...
Digon teg, felly ti'n sicr o blaid gostwng rhoi'r pedleisio i 16. Gret, diolch yn fawr i ti. Beca ar y law lan fyna. Um, mae'n dod o lan llawer bod ni ddim yn gwybod digon am um, gwleidyddiaeth, digon am pleidleisio. Fi'n credu, os mae plant 16 yn cael yr hawl i pleidleisio, bydd e'n rhoi'r awydd i nhw i fynd ar ben ei hun a ymchwilio a dysgu mwy, a fi'n credu mae pobl yn gwybod lot mwy na maen nhw'n sylweddoli. Felly ti'n cytuno gyda Rosamund Butler, competent but not confident, yeah, gair, gair y bore.
Gret, diolch. Joseph, fi ystir lawr lan fyna, fe wnaeth ti Becca wedyn. Wel, uh, byddai hefyd yn dadle bod llawer o bobl dros uh, deunaw ddim yn gwybod lot am wleidyddiaeth chwaith. Uh, a os mae yna uh, lleiafrif o bobl sy'n efo... Na. Na, rai dros 65.
Ddim o gwbl. Yn cyfadda um, wedyn.
Sôn am eich hunan i chi, a David Eres Thomas, neu sôn am bobl eraill. Na, na, na, nid chi. Um, ond ie, yeah, mae yna lot o bobl sy'n weddol anwybodus o'r system wleidyddol ym mhob oedran. Felly, os mae yna, os mae yna alw amdano fe yn, yn ein categori oedran ni, yna chymod pa hawl sydd gennych chi wrthod hynny? Mewn egwyddor felly yn sicr dylai gostwng yr oedd pleidleisio. Beca Williams yna. Um, fi'n credu taw addysg yw'r allwedd i bopeth. Fi'n credu Um, yn enwedig, falle mae'n ysgolion bonedd, maen nhw'n siŵr o fod yn dysgu am wleidyddiaeth yn lot fwy ifanc na dyn ni mewn ysgolion sy'n cael ei redeg gan chwa, y wlad. A fi'n credu, bod, gan bod nhw ysgolion bonedd yn dysgu am wleidyddiaeth yn gynnar, fi'n credu, da ni'n gweld hwnna yn ers, chwa, yn y Llywodraeth, bod rhan fwyaf yn gwyno, gwe, gweiniddogion ni wedi mynd i Ysgol Bonedd a i raddau gallwn ni ddadle bod nhw ddim yn gwybod unrhyw beth am weithio'n galed gan bod nhw wedi cael bywyd eitha hawdd, wel nid hawdd ond cyfforddus yn ei ddweud fel pryd o'n nhw'n tyfu fyny a felly fi'n credu os o'n ni yn addysgu pobl sy'n fwy ifanc sy falle gyda bach fwy o profiad bywyd, fi'n credu gall hwnna gael dylanwad mawr iawn ar y wlad. Felly gwall yn y system sydd ohoni yn bresennol felly. Dewi, ti ar y law lan fan hyn. Wrth Wrth ystyried y dadlam addysg a dyla hwnna sut dylwn ni um, addysgu plant, um, mae rhaid i fi dweud, bydd rhaid ni a ddysgu mwy am y bartiau llai sy'n bodoli oherwydd nid yn gwersi bac a nid yn gwers arall ydw i wedi ystyried plaid oni bai Plaid Cymru Llafur Ceidwadwyr dydw i byth yn ystyried un o'r pleidiau llai ac ar y moment byddai'n gwrthod pleidleisio oherwydd mae'r mae'r partiau sydd yn sefyll am fy nghymuned i maen nhw mor tebyg nawr a maen nhw mor um, watered down fel maen nhw'n dweud maen nhw gyd yn union yr un peth a does ddim parti Y y dyn gweithyn rw mwy. Roedd Llafur ond nawr mae'n bron yn union a'r Ceidwadwyr.
Felly, ti'm yn teimlo bod 'na blaid unrhyw wahaniaeth rhwng y pleidiau erbyn hyn? Na. Ni a ti ar y law lan fyna.
Um, dwi yn credu bod yna reswm pam y dydy pobl ddim yn pleidleisio nawr, a hynny yw oherwydd so ni'n credu bod unrhyw bwys yn pleidleisio, a dwi'n credu bod hwnna'n rhyw fath uh, broblem sydd gyda'r system, Yn, yn Mhrydain mae na, na, ni gyda um, gwlad sydd yn ddwy bleidiol a dwi'n credu mae rhaid ni symud i ffwrdd o hwnna ac creu fwy o llais i'r fel bleidiau lleiafrifol ac felly mae hwnna'n oherwydd y system cynta yn y ras rydyn ni yn defnyddio ac felly dylen ni arwain at fwy o system cyfrannol gan roi fwy o llais at y pleidiau lleiafrifol ac y llais i'r bobl hefyd. Felly, problem gyda'r system cyntaf i'r fel. Matthew, ddewn ni ato ti'n mynd. Gawn ni ofyn i chi, Dafydd Ellis Thomas, i ymateb i hwnna. Cwbl o bwyntiau fan hyn yn gweud, dos dim dewis mas na i bobl bellach. Mae pob blaid yr un peth. Sut ydych chi'n ymateb i hwnna? Uh, na, does dim, uh, dyw hyn ddim yn wir, oherwydd dos, uh, dos dim, mae gwahaniaeth difrifol iawn rhwng ceidwadwyr sydd wirioneddol yn credu o bod y farchnad yn medrioli popeth, a pobl fel fi sy'n credu mae'r amgylchedd yw'r peth bwysicau i warchod. Edrychwch tu ôl i chi. Chi'n siarad am wleidyddiaeth fel tasa fo'n rhywbeth mewn theori. Hwnna yw gwleidyddiaeth. Y lluniau yna o bob peth sy'n digwydd o'n cwmpas ni yng Nghymru. A gofalu am hwnna yw job gwleidyddion, a'r yr unig reswm bod gyda ni'r job yw bod chi'n pleidleisio i ni. Felly os da chi ddim yn, neu unrhyw un, os da chi ddim yn pleidleisio i wleidyddion, fwy nag os da chi ddim yn pleidleisio i'r cyngor ysgol neu'r cyngor yr undeb y myfyrwyr yn, yn, yn y coleg, yna dydych chi ddim yn cael eich cynrychioli. Ac os da chi ddim yn pleidleisio, yna da chi yn gwrthod cyfrifoldeb i fod yn ddinesydd. A falle dylech chi ddim defnyddio gwasanaethau cyhoeddus. A falle, chi ddim, falle dylech chi ddim bod yma heddiw mewn adeilad sy'n cael ei dalu gan arian cyhoeddus, os da chi ddim wedi pleidleisio amdano fe. What about that then? Uh, pregeth gan yr arglwydd fyna. Diolch yn fawr i chi, Dafydd Ellis Thomas. Matthew, o ti ar y law lan fyna, cyn bod ni'n troi at Dafydd Ellis Thomas. Uh, mi nôl at y pwynt uh, cyn uh, Dafydd wedi siarad. Fi'n credu y problem yw mae pobl yn fel edrych ar y llywodraeth neu'r system addysg i gweud o, be ni'n mynd i wneud i cael fwy o pobl yn gyda diddordeb yn gwleidyddiaeth a pam ni'n edrych arno nhw pan mae'n rhaid edrych arno'r pobl yn ei hun. Pobl yn gweud o, sa'n gwybod amdano'r pleidiau bach neu dyw pobl 16 ddim yn gwybod digon. Jyst cer i ffindo mas, sori, ond like, chimod, dim lan i'r system addysg i chi, chi gyda'r pleidlais. Lan i chi yw e i ffindo mas pwy chi isie pleidleisio am. Dim ni. Diolch yn fawr i ti. Yym, Chloe, ti ar y law lan fan hyn. Um, mae pobl yn sôn am fel y system addysg, ond fi'n meddwl mae perception o gwleidyddiaeth yn rhywbeth diflas sydd yn y cymuned anyway, a fi'n meddwl, er bod pobl yn dweud cael fwy o gwersi a stwff, fi ddim yn meddwl mae'n mynd i cynyddu'r diddordeb oherwydd mae pobl yn dal gyda'r perception o fod yn ddiflas anyway. Ai cyfrifoldeb gwleidyddion fel Dafydd Elis Thomas, fel gwleidyddion y Senedd, y Cynulliad Cymru a San Steffan, ai cyfrifoldeb nhw yw apelio atoch chi? Neu'ch cyfrifoldeb chi Yw mae mas 'na a newid pethe? Os mae'r grym yn eich dwylo chi, be ti'n meddwl? Yym fi'n meddwl mae'n cyfrif- cyfrifoldeb yr unigolyn. Os maen nhw eisiau newid, nhw sydd angen fel annog y newid. Mae ddim a- mae fel ti'n os mae pobl yn dweud chi'n yym fel mature, mae fel m- dyma dy cyfrifoldeb ti

Dwi'n meddwl fydd yn rhoi hwb i neb i ddysgu mwy am um, pethau fel yna, ond di pobl fel dros 60, fel, fel ydych chi'n dweud, ddim yn gwybod lot amdano fo. Mae fyny ni ddysgu amdano fo. Hyn o, diom bwys beth di oed ni. Di oed heb di boddro neb dros y blynyddoedd. Mae pobl di cael y pleidlais am blynyddoedd a di heb di effeithio nhw i ddysgu mwy. So, mae, mae o'n mynd i effeithio dyfodol ni a hefyd. So, dwi'n meddwl ddylsyn ni gostwng yr oedran. 16 neu hyd yn oed yn is na hynny? Dwi'n meddwl jyst i un deg chwech, dwi'n meddwl bod pobl iau angen amser i ddysgu mwy efallai, ond dwi'm yn meddwl bod oed yn yn beth mawr, achos 'di pobl lot hŷn na ni ddim yn gwybod lot am pethau fel 'ma, so... Na, grêt, diolch yn fawr. Jyst un yn y cefn fyna, dy law di lan. Fyswn i person, um, personol ddim yn defnyddio yr siawns i uh, pleidleisio os fysa fo di mynd i 16, ond dwi dal yn credu na dyla bo mynd lawr, achos mae yna lot o pobl oedran ni sydd gyda diddordeb yn politics a eisiau gwneud hynna yn y, yn y future. A os da chi ddim eisiau gwneud a da chi ddim yn meddwl dych yn digon eiddfed, paid a fwtio Ond mae 'na lot o pobl sydd eisiau neud hynna yn gyda bywyd nhw. So dwi'n meddwl os maen nhw'n feddwl maen nhw'n digon aeddfed, gadael nhw neud o. Yr egwyddor sy'n bwysig felly, bod chi'n cael y dewis i bleidleisio. Siôn, fan'na, ti ar y law lan.
Yy, oedd Matthew yn gweud bod angen i bobl edrych miwn i i gwleidyddiaeth, ond y prob- neu un o'r problemau mwya' s'da fi am gostwng o i pleidleisio, sai'n credu bydde ran fwya' o bobl 16 yn edrych miwn iddo fe, bydden nhw jyst ddim yn gweld, bydden nhw jyst ddim yn mynd a cymryd amser arnyn nhw i edrych miwn, felly bydden nhw ddim yn pleidleisio achos does dim ots 'da nhw be sy'n digwydd a 'dyn nhw ddim rili'n gwybod be sy'n digwydd. A hefyd, os chi 'di ble- ple- yy, mynd â fe lawr unwaith o 21 i 19, nawr chi'n moyn mynd â fe eto, Ble chi'n mynd i stopo? Chos falle mewn deg mlynedd, by nhw moyn ei neud e lawr eto, a eto, a wedyn mae jyst yn mynd yn silly. Achos mae nhw ry ifanc. O ti'n sôn yn yr clip fideo a welon ni, o ti'n meddwl bydd pobl jyst yn dilyn i rhieni a mynd ar, ar ôl bredell hynny. Ond siwr i ti'n ymateb i'r pwynt yma, tywed, oedd Rosemary Whittle yn gweud, chi yn competent ond bod dim hyder. Ti'n meddwl mae diffyg hyder yw e yn hytrach na diffyg gallu? Falle diffyg hyder, ond Uh, byddwn ni'n gweud dal... Wel, sa'n really siŵr. Uh...
Wedi dweud dal dwi fyna ar sylw na. Ie, yeah, mae diffyg hyder, ond dim just y diffyg hyder yw'r problem. Byddai pobl dal jyst yn dilyn rhi enw, achos nhw beth maen nhw'n clywed trwy, trwy blynyddoedd cynnar nhw, tan bod nhw'n symud mas a mynd i'r byd gwaith unna nhw, a byw ar unna nhw. Na gyd maen nhw'n clywed yw beth mae mam a dad yn credu a problemau nhw a beth yw'r problemau nhw gyda fel mae pethau'n mynd, so maen nhw'n mynd i mynd am y pleidleisio am yr un pethau â mam a dad nhw falle. Mae sôn, cofia, bod pobl yn byw gyda'i rhieni tan bod nhw'n 35 dyddiau 'ma, dylen ni fod yn codi'r oed pleidleisio i 35? Na.
Problem y pobl 'na yw hwnna. falle mae angen i nhw jyst symud mas, bai nhw yna, a falle dylai rhieni jyst wneud nhw symud mas, achos... Diolch yn fawr i ti. Joel, ti ar dy law lan fan hyn. Lle ti'n sefyll ar hyn? Um, Oh gosh. Um, dwi, dwi, nath fi'n dweud bod di oed ddim really, ddim really os dwi'n kind of angytuno fe. Dwi'n meddwl bod na broblem mawr o pobl ddim yn cymryd ni fel pobl ifanc yn y 617 ddim digon o ddifri. Dwi'n meddwl bod yna yn bysa gostwng yr oed yn hybu iddyn nhw gymryd ni mwy o ddifri. A bysa, dwi'n gwybod os, os bysa, os bysa gynnau'r gyfle i bleidleisio, os o'n i heb os yn mynd ac yn neud research, dwi, dwi frankly yn teimlo'n anghyfforddus efo syniad o fi'n pleidleisio am bobl dwi'm yn gwybod amdan. So, a mae yna ma na hyd, mae yna mynd i fod yn bobl sydd yn mynd i ddefnyddio y bleidlais yn wirion, ond mae o'n mae o'n mae o'n gyfrifoldeb, ond mae o jyst yn rhywbeth da ni angen um, just acceptio'r ffaith bod o'n gyfrifoldeb mawr a da ni angen defnyddio fo yn iawn, mae yna bobl yn mynd i abusio'r power yna o hyd. A hynny eisoes yn digwydd falle, so pam ddim yn 16 oed felly. Yeah. Diolch i ti, Joel. Glan Clwyd, so ni wedi clywed, o, oh, na fe, Michael, gewn ni ti Michael. Beth yw'r farn di? Wel, mae llawer o pobl yn siarad amdan sut dyla yr, yr system addysgu uh, dysgu ni fwy amdan uh, y pleidiau, ond rwy'n teimlo efallai y problem ddim yw'r y system addysgu ond y wasg, oherwydd rydym ni wedi gweld llawer o yy am, yn y wasg amdan yr peth yn yr Alban efo'r yy dewis yna, a mae wedi meddwl fod llawer llawer iawn o pobl wedi mynd allan a pleidleisio. A rydym wedi gweld llawer iawn o pethau amdan UKIP, oherwydd maen nhw wedi cael, dwi'n meddwl, un sedd. Ond mae'r Plaid Gwyrdd wedi cael seddi am blynyddoedd, ac mae Plaid Cymru wedi cael seddi yn, am flynyddoedd yn San Steffan, a 'dyn nhw byth wedi cael yr un triniaeth o cael fynd i fewn a siarad efo'r pleidiau llawn, yy, fawr, yy, pry- pryd maen nhw'n fynd ar y teledu. Dwi'n teimlo mae yna'n peth dylwn ni gwir edrych ar a falle rhoi mwy o pwysau ar y wasg i um, dweud fwy am dan gwleidyddiaeth yn, yn enwedig i pobl ifanc. Pwynt diddorol iawn fyna. Diolch yn fawr i ti'n gael yna. Cyfrifoldeb Cymdeithas Gyfan gan gynnwys yr wasg yna. Rory, sydd ti eisiau mateb?
Rwy'n credu mae'n pwysig i ystyried yn yr oedran yma, mae rhai ohonom yn weddol naïf a gallu or-adweithio i bethau, a rhaid ystyried fod rhai ohonom efallai yn fwy goddefol i ofnau mae rhai o'r cyfryngau yn rhoi i ni, fel am mewnfudo. A ie, mae yna rai pobl fydd yn ymchwilio go iawn am pethau ond bydd eraill yn jyst pleidleisio am y sake of fe ac yn cael ei a gall honna roi fwy o ddylanwad i bobl fel UKIP a'r BNP. Felly mae angen bod yn bwyllog cyn wneud y camau gostyngiad pleidleisio. Diolch. Beca, ti wedi bod yn law lan fan hyn sbel. Yym, fi'n credu, oedd y pwynt bod plant mynd i fynd gyda be mae rhieni nhw'n gweud. Fi'n credu mae refferendwm yr Alban jyst yn dangos bod um, ieuenctid gyda meddwl ei hun, maen nhw'n gallu pleidleisio dros be maen nhw moyn. Wnaethon nhw bleidleisio yn, yn hollol wahanol i'r genhedlaeth hun. Felly, fi'n credu mae gyda ni y pwer i newid y dyfodol. Um, ni yw'r rhai sy'n mynd i angen byw yn y wlad yma am y blynyddoedd, um, blynyddoedd nesaf. Mae pobl llawer um, henach yn pleidleisio sydd falle ddim yn mynd i fod o gwmpas am y, am y deng mlynedd y ratha. fi'n, fi yn bersonol, fi'n mynd i fod yn 17 adeg uh, etholiad cyffredinol a fi'n gytyd achos o'n i bydden ni wedi dwlu gallu pleidleisio a bydden ni'n gwerthorogi um, gallu cael pleidlais. Felly'n sicr o blaid gostwng yn arfereisiau yma. Glesni, ti wedi bod o'r lawr lan sbel fach. Uh, dwi'n angytuno fe hyn i gyd. Um, dwi'n credu, os wnaethw um, gostwng yr oedran pleidleisio, dwi'n meddwl bydd gradda at y gai yn diodda achos bydd gymaint o canolbwynt o trio addysgu pobl eraill. Dwi hefyd yn meddwl bydd partion i gyd yn trio targedu yr ifanc achos da ni gyd reit yn eiddfed i fod yn onest. A wedyn bydd nhw'n newid y polisïau wedyn a geith pethau'n fler, dwi'n meddwl. Na, nad yw'n beth da bod nhw'n newid nhw o'ch plaid chi felly? Na.
Dwi'n Dylen nhw fod yn canolbwyntio ar y boblogaeth yn ei gyfanrwydd, yeah. efe. Diolch yn fawr iawn i ti. Dewi.
Er mwyn ymateb ar um, beth cafodd ei ddweud yn gynharach, um, mae, fy, well, mae fy mam i yn pleidleisio am lafur a mae fy nhad i yn pleidleisio am gwyrdd pob tro. Dwi'n anelu mwy at gwyrdd. Yn y, y pleidlais diwethaf, doedd gwyrdd ddim yn, doedd neb yn sefyll am wyrdd yn y fy nghymuned i. A felly, Doedd hi ddim ei-, doedd fy, fy nhad ddim eisiau pleidleisio am rywun doedd ganddo fe, doedd e ddim yn credu mewn polisi fo. Felly, byddai'n dweud mai rhaid gael mwy o gefnogaeth yn enwedig yn ardaloedd llai yng Nghymru o ran y bleid-, pleidleisau er mwyn gael pobl i pleidleisio am pobl nhw gwir yn edmygu ac yn cytuno efo'r polisïau nhw. Felly, y pwynt yma o ddewis, mae angen mwy o ddewis yma. Chloe? Fi'n meddwl y problem gyda pleidleisio yw'r ffaith bod uh, y partïon a'r gwleidyddion, maen nhw'n mae masif gap o bobl sydd jyst ddim yn bleidleisio a fel yn bersonol bydd well ni yn weld y partïon yn ceisio cael y pleidle, pleidleisiau hynny sydd jyst ddim eisiau pleidleisio achos does dim byd fel maen nhw'n hoffi beth nhw'n sefyll am, yn lle newid o oedran, achos yn bersonol fi'n meddwl bod newid yr oedran i oedran llai, er bod rhai ohon ni yn mynd i cael farn ac yn mynd i gallu lleisio fe yn ffordd dda, fel beth os ni, wel bydd canran enfawr eto o bobl sy'n just fel o, oh, does gen i ddim ots, bydd i just ddim yn pleidleisio. Felly bydd mwy o bobl wedyn yn y canran hynna o bobl sy'n just ddim yn pleidleisio a ddim yn gwneud gwahaniaeth. Felly, canolbwyntio ar y pleidleisiau sydd eisoes ddim yn cael eu defnyddio cyn bod ni'n rhestr pleidlais. Diolch am y pwynt yna. Ifan, fanna, ti'n rhywbeth lawr lan esbel. Uh, mae pobl yn gweud bod angen i ni uh, gyflwyno gwleidyddiaeth mewn i system addysg fel pwnc craidd. Y broblem sydd chi fyna yw, os ych chi'n neud hynny, pwy sy'n sgwennu'r maes llafur? Yym, ai'r Llywodraeth sy'n bodoli, sef Llafur ar hyn o bryd, a fydd y Llafur yn ceisio brainwashio ni, defnyddio bach o uh, propaganda, a chi'n chi'n werthin, ond mae'n bosib iddo fe ddigwydd, um, yn subtle iawn, byddwn ni gyd yn meddwl llafur, llafur, llafur, ac yn pleidleisio llafur. Um, mae pobl yn gweud, o, ni'n uh, independent, ni'n bobl annibynnol, ni'n bobl modern a dyfodol a pethau fel yna. Ni dal yn gallu cael ein effeithio, 'na pam ni mewn addysg ar oedran ifanc, ni'n gallu cael ein dysgu ar yr oedran yma, oedran yma ni'n gallu cael yn um, effecto mwya gan beth sy'n mynd mlaen rownd ni yn y byd. Dyna pam yn syniad da i na ddysgu ni ar yr adeg hyma, ond hefyd mae yna beryglon i hynny, sef bod ni'n gallu cael ein brainwasho i bleidleisio dros yr uh, plaid mae'r uh, maes llafur yn ffafrio. Mae pwynt diddorol, na, diolch ti am godi hwnna. Esill, dwi'n hyn?
I ymateb i'r pwynt bod, fys- os fysa ni'n cael pleidleisio bysa ni'n dilyn barn i'n rhieni neu unrhyw beth, 'di rhi- 'sgen rhieni fi ddim diddordeb yn wleidyddiaeth, ond mae genna i, felly 'sa hwnna ddim yn effeithio fi. 'Swn i'n neud ymchwil i ffeindio pethau allan i bleidleisio hefo barn fy hun. Bron annheg felly, bod nhw'n cael pleidleisio a bod ti ddim! Ie, yn union.
Morgan, be 'sa ti'n dweud ar hyn? Just i gario ymlaen efo'r pwynt oedd wedi cael ei ddeud, uh, just daled yn ôl, um, un o'r ffyrdd i ddod o gwmpas hynny o gael uh, biased um, addysg amdan gwleidyddiaeth, fysa i gael uh, guest speakers i fewn uh, o'r partïon gwahanol. Gatho ni Elfyn Llwyn dod i fewn um, cwbl o fisoedd yn ôl, ond wrth gwrs oedd o'n pwyso mwy ar um, policies parti fo, ond sa'n ni'n cael rhei o Llafur, Plaid Cymru, Conservatives, fel 'na, 'sa ni wedyn yn cael neud y dewis ein hunan o yym pwy 'da ni'n meddwl 'di'r un gora'. Dim jyst cael un Conservative a wedyn dim neb arall. F- fel yna, 'da chi'n meddwl, o, so, os na rhywun arall yn bodoli i fynd yn erbyn y bobl 'ma ta? Oherwydd m- ma' addysg yn bwysig i ni cael dysgu amdan yy par- partïon gwahanol a dyna Dwi'n credu ydy'r ffordd i fynd efo fo. So. Okay, so cael pobl, cael gwleidyddion hunain mewn i dadlau hachos. Nia, ti'n rhywbeth o lawr annes fel? Yn bersonol, dwi'n angytuno gyda'r syniad yma o, o um, ddod â wleidyddiaeth mewn i addysg, oherwydd er dwi wedi cymryd gwleidyddiaeth lefel A, ac ond um, yn wedig y pobl sydd llai eiddfed efallai, mae'n hawdd iawn i cael ei ddylanwadu gan bobl, a dwi'n credu mae pa, pa bolisiau chi'n cytuno gyda, pa blaid chi hefyd yn cytuno gyda, yn rhywbeth bersonol i chi, a dylech chi wneud y penderfyniad hynny drosto chi, a dylai neb ddweud wrth chi pa blaid i gefnogi. Ac yn anffodus, gall fel athrawon, yn enwedig fel dylanwadu chi, like, fynd at rhyw braid yn bysifig, ac felly dyna pam dylai'n credu dylai ni fod yn addysg o gwbl. Oce, grêt, diolch. Beth ydy farn di ar hyn? Um, dwi'n meddwl bod yna blo- broblem o fewn gwleidyddiaeth ei hun o, o ran mae'r gwleidyddwyr efo'r... Um, maen nhw'n labelu bobl ifanc efo o fydd gennym nhw ddim, ddim, ddim diddordeb, ond mae hynna oherwydd dyn nhw'n yn gwybod bod polisïau sy'n cael eu pasio yn yr EU a pethau fel yna, dyn nhw'n meddwl bod nhw'n effeithio ni, ond maen nhw. Um, dwi'n meddwl tas ni'n dod ar oed i lawr, a so gwleidyddwyr yn dod â bobl ifanc i mewn ac yn rhoi dangos iddyn nhw bod hyn yn effeithio nhw. Dwi'n meddwl wrach 'sa bobl ifanc yn cymryd fwy o ddiddordeb. Gallu dangos effaith ymarferol gwleidyddiaeth ar bobl yw falle ble mae'r addysg yn dod mewn iddi. Joseph. Wel, i fynd at y pwynt bod ni'n rhy anaeddfed i gallu fel pleidleisio, bod ni'n mynd i gael ein effeithio gan y wasg a ein rhieni yn, yn ben am ddim. Um, Bydd rhaid fi ddeud, dwi'n credu yr oedran yma chi mwyaf gwrthryfelgar a chi mwyaf fel uh, uchelgeisiol o ran beth mae'r gymdeithas yn gallu uh, ceisio bod, ceisio dod at. Oedd yn y refferendwm yn Alban, unwaith eto, 80 y cant o'r uh, ieuenctid yn pleidleisio ie, yeah, achos nhw'n gallu gweld newid. Nhw sydd eisiau datblygu'r wlad a fel arfer yr um, y henoed bach mwy ceidwadol sy'n cadw datblygiad rhag mynd yn ôl. Chi'n edrych yn hanes a nhw sy'n cadw y, y datblygiad. Felly angen ychydig bach o'r ysbryd gwrthryfelgar yma yn ein gwleidyddiaeth ni. Reit, so tri pwynt olaf yn un a wedyn fan yn ti Siôn. So ddechreuwn ni gyda ti. Um, Dwi'n cytuno 'fo Beca a'r ffaith bod... mae'r pobl yn yr Alban 'di dangos bod gennon ni pwynt i'n hunain, ond mae pawb yn anghofio'r ffaith bod ni 'di neud dewisiadau anferthol yn yn bywydau pan o'n ni'n 14 yn dewis pyncio tygau ni. So dach chi gyd yn meddwl os dach chi'n erbyn co- yy gostwng yr oedran 16 bod ni ddim digon aeddfed i dewis pyncio tygau rwan, a hyd yn oed yn waeth dewis pyncio lefel A pan 'dyn ni yn 16. Sut b- mae hynna dal yn mynd i effeithio'n dyfodol ni? A mae hyn yn mynd i effeithio yn dyfodol ni hefyd. So, dach chi gyd yn meddwl bod ni ddim digon aeddfed i dewis pynciau TGAU rwan, ddylsen ni newid hynna i 18, neu jyst cadw o pan 'da ni'n 14? Dio'm yn mynd i effeithio be 'da ni'n feddwl. Mae gostwng yr oedran jyst rhywun fath â dewis pynciau TGAU. Mae'n mynd i effeithio'n dyfodol ni, ond ein barn ni ydi o. Felly cysoni i'r peth, bod chi'n goffa ni dewis i ared ty beth. Becca? Um, fi'n cytuno'n llwyd gyda ti. Fi'n credu ni yw y dyfodol a fi'n credu does dim modd dadle gyda hynny ac ar ddiwedd y dydd fel polisïau um, pleidiau gwahanol neu beth bynnag, mae rhaid i ni wybod amdanyn nhw. Fi'n credu 16 mae yn oedran pwysig, efallai ymhen rhyw 5 mlynedd neu rhywbeth, o, da ni'n penderfynu codi Yym, ffioedd, addysgu, fynd i'r prifysgol. Wel, mae hwnna'n golygu mwy o ddyled, falle, llai o bobl yn mynd i'r prifysgol, golygu gweithlu llai as- addysgiedig, sy'n golygu 'da ni'n methu datblygu. A fi'n credu bod, yym, wnaeth rhywun wneud pwyntiau am um, tygau yn, yn graddau tygau yn gosod. No, fi'n anghytuno gyda hynny, fi'n credu, os unrhyw beth, bydd nhw'n cynyddu oherwydd oherwydd bydd pobl fel, os, falle'n anghytuno gyda polisïau neu rhywbeth, bydd nhw'n meddwl, o, wel, os fi'n ei hwn, falle bydd gen i fwy o siawns i fynd i rywle arall i gael swydd gwell neu rhywbeth, a fi'n credu bydd hynna'n ysgogi pobl ac yn rhoi cymhelliant iddyn nhw i gael gwella eu addysg nhw, sydd yn eu pen draw yn mynd i wella bywydau nhw. yn yr hir dymor. Grêt, diolch yn fawr i ti.
A Siôn, gewn ni'r nodyn ola yn gryno i gloi wrth ti. Wel, i mynd nôl i be o'ch chi'n gweud draw fyna am y refferendwm yn yr Alban, o'ch chi'n gweud bod 80 y cant o bobl ifanc 'di pleidleisio ie, ond fel 'ych chi'n gwybod bod rhan fwya' o'r 80 y cant 'na ddim 'di dilyn rhieni nhw achos o'dd lot o bobl 'di pleidleisio ie, a gallen nhw di pleidleisio ie achos bod rhieni nhw'n gweud gytre o bydde lot yn well achos bod ni'n ennill lot mwy o arian ma Lloegr yn wael ma popeth yn neud y Prydain yn wael a wedyn ma nhw di gael eu dylanwadu i pleidleisio beth ma rhieni nhw'n pleidleisio so jyst achos bod nhw'n pleidleisio dyw hwnna ddim yn dangos bod nhw'n aeddfed a bod nhw'n gwybod be maen nhw'n neud. Mae hwnna jyst yn dangos falle bod nhw'n gwrando i rieni nhw. A...
Sawl cwestiwn fyna i gloi. Reit, fi'n mynd ôl fan hyn at Dafydd Elis Thomas, jyst i grynhoi, siwr i chi'n ymateb i'r sylwadau mae chi wedi clywed gan yn criw ni ar y ddwy ochr y bore yma, os chi'n fodlon troi'r... Ga i ddeud yn gyntaf mod i'n ddiolchgar iawn i chi am godi cwestiwn anodd fi o dysgu, oherwydd job arall sydd gen i yn y gogledd ydy dwi'n gyfrifol Bob yn ail ddydd Gwener, pan dwi'n gweithio yno am brifysgol fawr, am Bangor, wrth gwrs, a wedyn mae yna rei eraill dwi'n mynd dweud yn Cymru, ar wahân i Fangor. Ond mae, dwi'n poeni'n arw ynglyn â sut da ni'n mynd i gyllido addysg bellach ac uwch ar gyfer y dyfodol. Mae yna doriadau difrifol wedi bod yn y sector ôl 16, a mae'n rhaid i ni stopio wneud pethau fel hyn, oherwydd os da ni ddim yn gwario ar addysg, sut da ni'n mynd i edrych am y dyfodol? A dyna pam Da ni angen eich pleidleisiau chi, yr 16, a felly mae'n bosib, os gawn ni popeth drwy San Steffan, da ni'n geisio gael yn ystod yr wythnosau nesaf, fydd gyda chi bleidlais yn 16 ar gyfer etholiad nesa'r Cynulliad. A dwi'n addo i chi wneud bopeth fedrai i gael hynny ddigwydd. Rheina chi sydd ddim eisiau pleidleisio, problem chi yw honna.

Mae yna ddoi ar ôl. Na fe, gret, dwi'n mynd i gau y gofrestr fyna. Iawn, a ddylid gostwng yr oed pleidleisio i 16 oed? Gwyrdd o blaid, coch yn erbyn, gwyn i ymatal. Doi ar ôl i bleidleisio. Un ar ôl. Pwy sydd heb penderfynu? Mae un ar ôl, na fe, 42 wedi